Dúnya astan kesteń bolıp atırǵan, kóshpeli áskerler bolsa shań, tozań kóterip atırǵan, qalalar jalın ishinde lawlap janıp atırǵan, awqamlaslar satqınǵa aylanıp atırǵan bir waqıtta úmitsizlik shegarasında murnına meń túsken, keyin ala atı bayraqqa aylanǵan Jalaliddin Máńǵúberdi atlı ul maydanǵa shıqtı. Ol miyrasqa tınıshlıqtı emes, al parız, dáslepki qan júgin hám tek ǵana bir márte qátelesleu huqıqın aldı. Sonday-aq, onıń dáslepki jeńisi káramat sıyaqlı edi, al dáslepki jeńilisleri ele tuwılmaǵanlar ushın sabaq boldı. Onı arslanlar arasındaǵı arslan dep atadı. Biraq Arslanlarǵa anasınıń abırayı hám ómiri arasında, azatlıq hám qarańǵı Sind dáryasınan quwılıw arasında tańlaw nesip etpedi. Jáne de apatshılıqlar izbe-izliginde ol mámlekettiń sońǵı qorǵawshısı emes, al qádir-qımbattıń birinshi qorǵawshısı bolıp qaldı. Sonlıqtan onıń gúrrińi sawashılar jılnaması emes, al hámme nárse joǵalǵan waqıtta bir insannıń mánini qalayınsha saqlap qalǵanı haqqındaǵı gúrriń. Búgingi jayxonnıń gezektegi sanı Jalaliddin Manguberdi haqqında. Eger siz tayar bolsańız, biz baslaymız. Jalaliddin awır bir waqıtta, Mawrınnahr urıs duzaǵına tartılǵan, mámlekettiń úlken bólegi mongollar tárepinen basıp alınǵan, xorezmshahlar áskerleri qıyratılǵan, ámirlerdiń bir bólegi satqınlıq, qalǵanları óziniń janın, múlkin saqlaw jolına túsken jáne de xorezmshah sultan Muxammed mámleketti óz xaldına taslap qoyǵan, sonday-aq, óz-ara albırawshılıq hámde qáwip húkim súrgen bir waqıtta, tariyx saxnasında payda boldı. Sońǵı xorezmshah Jalauliddin Mang Burni bir mıń bir júz toqsan segizinshi jılı tuwılǵan bolıp, onıń murnında Mang yaǵnıy Meń bolǵanlıǵı sebepli túrkshe Mang Burni yaǵnıy Máńgiwberdi dep atalǵan. Aytıp ótkenimizdey, bul keyinala Máńgiwberdi atı menen keń yeń jayadı. Ol xorezmshah Xutbiddin Muxammedtiń tuńǵısh ulı bolıp, dereklerde bir mıń eki júz on altınshı jılı Irǵız boyı sawashında Bir mıń eki júz on jetinshi jılı xalifalıqqa qarsı júris waqtında Xorezmshah áskerinde ayrıqsha rol oynaǵan áskerbası shahzada sıpatında eske alınadı. Jáne de dereklerde aytılıwınsha Muxammed Xorezmshahtıń altı perzenti bolǵan. Qızı Xan Sultan, ulları Sultan Jaloliddin hám Rukniddin Ǵursanjti, Ǵiyasıddin, Pirshah, Ozlaqshah hám de Aqshaq. Bir mıń eki júz on jetinshi jılı Xorezmshaq Álawidin Muxammed xalifa Násirge qarsı jurıs shólkemlestiriwden aldın óz ullarına basqarıw múlklerin hám de náwbetlerdi bergen edi. Oǵan muwapıq tuńǵısh ulı Jalauliddin Manguberdige Ǵazna, Bamiyan, Ǵur, Bust, Takinabad, Zamin Davara hám de Hindistan menen shegaralas jerler múlk etip berilgen edi. Sonıń menen birgelikte Xámeldari Shams al-Mulk oǵan wázir etip belgili mámleket ǵayratkeri Shaxıbiddin Alp al-Xarawiydi, nayıp orınbasar etip bolsa Sarkarda Xuzbar Malikti tayınlaǵan edi. Sultan Xorezmshah Alawiddin Muxammed ekinshi ulı Gursanshtige Rukniddin laqabın hám Irak basqarıwın sawǵa etti. Xorezmshah Muxammed Gur wálayatı basıp alınǵanlıǵı húrmetine oǵan Gursanshti atın bergen. Dergilerde aytılıwınsha, ol Husn-ı xat iyesi bolıp, jas óspirim waqtında-aq Quranı kárimdi óz qolı menen qayta kóshirgen. Oǵan Imamul Mulk ibn Shadid as-Saviy wazir etip tayınlanadı. Rukni dinnıń pármanları ushın islam ámiriniń eń jaqın dostı, ullı sultan, Muhammedtiń ulı, joqarı mártebeli sultan Rukn ad-Duniya wad-Din Abul Xaris Gursanjtiy tuǵrası, jazılatuǵın edi. Sultannıń basqa ulı Pirshaqqa ákesi Kirman, Kish, Makron aymaqların basqarıwdı tapsıradı hám oǵan Ǵıyasıddin laqabın beredi. Tajiddin ash-Sharq Nishapuri Ǵıyasıddin Pirshaqtıń wáziri etip tayınlanadı. Jalaliddin úlken ul bolsa da, Turkan xatun tárepinen taxt miyrasxorlıǵınan shetlestirilgen bolıp, taxt miyrasxorı etip Turkan xatun urıwınan bolǵan basqa bir malikadan tuwılǵan shaxzada, Ozlak shax taxt miyrasxori dep járiyalanǵan edi. Oǵan Xorezm, Xorazan hám Mazandaran basqarıwın beredi. Garchi Jaloliddin aǵasınıń buyrıǵı menen oraydan shetlestirilgen bolsa da, biraq sultan oǵan ayrıqsha muhabbat penen qaraydı. Onıń mártligin qádirleydi, ulın ózinen uzaqlap ketpewin qáleydi. Soǵan muwapıq ol óz ákesiniń ólimine shekem Jaloliddin onıń qolında boladı. Xorezmshax óliminiń jaqın qalǵanın bile otırıp bir waqıtları anasınıń qısımı menen miyrasxor dep járiyalanǵan Qutbiddin Ozlak shaxtı taxt miyrasxorlıǵınan ayıratuǵının bildirdi. Nasauiydiń jazıuına qaraǵanda úlken ulı Jalaliddin basqa ulları Ozlakshax hám de Axshaxlardıń qasına shaqırıp bılay degen eken, Hákimiyat jipleri úzildi, saltanat tiykarları bosastı hám Buzıldı. Bul dushpannıń maqseti ayan boldı. Onıń pánjesi hám de tisleri mámleketke qattı shanshıldı. Men ushın tek ǵana ulım Jalaliddin ósh ala aladı. Endi men onı taxtqa miyrasxor etip tayınlayman. Xorasandaǵı kóplegen sergizdanlıqlardan keyin sultan Kaspiy teńiziniń qublasındaǵı Ashuradaǵı atawǵa barıp ornalasadı. Uzaq sergizdanlıq, qayǵı-ǵam, saltanat hám de taj-taxttan ayırılıw Sultannıń densawlıǵına unamsız tásirin kórsetedi hám fizikalıq hám ruwxıy hám mánawiy jaqtan ezilgen burınǵı húkimdar bul jerde plevrit keselligine shatıladı. Sultan islegen gúnalarına moyınlaǵan halda azap-aqıret penen usı atawda bir mıń eki júz jigirmanshı jıldıń dekabr ayında qaytıs boladı. Aradan biraz waqıt ótkennen soń Jalaliddin ákesiniń denesin tawlı Ardaxn qalasına alıp barıp jerleydi. Shaxabiddin Nasawiydiń Siyrat as-Sultan Jalaluddin Makburniy shıǵarmasında bılay delinedi, Sultan Jalaliddin shaxsı haqqında onıń Katib al-Insha, yaǵnıy jeke xatkeri sıpatında xızmet etken Shaxabiddin Muxammed Nasawiydiń esteliklerinde áhmiyetli maǵlıwmatlar keltirilgen. Yaǵnıy ol biyday reń, orta boylı, túrkiy kórinistegi hám túrkiy tilde sóyleytuǵın adam edi. Sonıń menen birge parsı tilinde de sóylese alatuǵın edi. Onıń mártligi, batırlıǵına kelsek joqarıda gúrriń etkenim sawashlardaǵı iskerligin eslep ótiwdiń Ózi jetkilikli. Ol arslanlar ishinde eń zor arslan edi jáne de qorıqpaz shabandóz láskerler ishinde eń zor bátir edi dep táriyplenedi. Sonday-aq, ol juwas, álpáyim adam edi, ashıwshaq emes edi, haqarat sózlerdi aytpaytuǵın edi, deydi. Jáne de ol táriypti bılay dawam ettiredi, Ol júdá salmaqlı adam edi. Kóp gúlmeytuǵın edi, tek ǵana kúlimsireyip qoyatuǵın edi hám az sóyleytuǵın edi, deydi. Ol haqıyqatlıqtı, ádalattı ulǵılaytuǵın edi, biraq ol jasaǵan dáwirdegi ǵalawıtlar, alasapıranlıqlar minez-qulqın, ózgertti. Ol qol astındaǵı adamlardıń awır turmısın jeńilletiwdi qáleyr edi, biraq ol jasaǵan dáwir nızamları onı zulımlıq etiwge de májbúrledi. Mayda-shúyde táriyplerdi unatpaǵan, tek ǵana Sultan dep múrájat etiwlerin soraǵan onıń pármanları jarlıqlarındaǵı tamǵasında Járdem tek jalǵız Alladan degen sózler bitilgen edi. Xorezmshah ólim aldınan Sultan Jaláleddindi taxt miyras qorı dep járiyalap, sultanlıqtıń ayırım dárejelerin oǵan tapsıradı. Usı dáwirden baslap Jaláleddin Manguberdi mongollarǵa qarsı on bir jıl dawamında tınımsız Hindistan, Irak, Irak xámde Kavkaz aymaqlarında gúres alıp bardı. On jeti márte mongollarǵa qarsı at shawıp onıń on tórtinde jeńiske erisiwge muwapıq boldı. boldı. Bul arada Sultan tek mongollar emes, al onıń ósip baratırǵan kúsh-qúdiretine xásiyet penen qaraǵan Bagdad xalifası xámde Konya sultanı Aláwuddin Kaykubot sıyaqlı shaxslarǵa qarsı gúresiwge de tuwra keledi. Sonday-aq, wázirleri sárkardalarınıń satqınlıǵı xámde inisi Ǵıyasıddin Pirshaqtıń kóterilisleri de Sultannıń azatlıq ushın gúresine belgili tosqınlıqlar kórsetedi. Jalaliddin Manguberdi mongollar menen birinshi márte bir mıń eki júz on altınshı jılı duslasqan edi. Nayman húkimdarı Kushluk xannıń Qashqar xámde Balasaǵon qalaların iyelep, qaraqıtaylar jetekshisi Gurxandı tutqınǵa alǵanlıǵı haqqındaǵı xabardı alǵan Shıńǵısxan tuńǵısh ulı Joshını jigirma mıń adamlıq atlılarına sárdar etip Naymannıń ústine jiberedi. Tap usı waqıtta Aláwıddin Muxammed Xorezmshax ta alpıs mıń láshkeri menen Kushlik xanǵa qarsı áskeriy júriske shıǵadı. Irǵız dáryası muzlaǵanı sebepli onnan keship óte almaǵan Xorezm áskerleri bir qansha waqıt suw boyında toqtap qalıwǵa májbúr boladı. Dereklerde aytılıwınsha, Irǵızdan keship ótiwge erisken Xorezmshax eki dárya aralıǵında sansız óliklerdi, ele qatıwǵa úlgermegen qanlardı kóredi. Ólikler arasınan bir jaradardı tabadı. Onnan bul qırǵınnıń Josh xan tárepinen islengenin bilip alıp, mongollar izinen quwıp baradı. Erteńine tań azanda Xorezm láshkeri biyǵam ketip baratırǵan Josh xanǵa jetip aladı hám hesh irkilmesten sawashqa kiredi. Muxammed Xorezmshahtıń ózi oraydan orın aladı. Onıń oń hám de shep qanatlarǵa Qutlıqxan hámde Inanchxan sıyaqlı tájiriybeli sárkardalar qolbasshılıq etedi. On segiz jaslı Jalaliddin oń qoldan orın aladı. Mongollar san jaǵınan az bolıwına qaramastan sawashqa kiredi hám xorezmlilerdiń shep qanatına qıyratıwshı soqqı beredi hám onı toz-toz etip jiberedi. Nátiyjede orayda urısıp atırǵan Sultan Muxammedtiń ómiri qáwip astında qaladı. Xorezm áskerleri bul sawashta jeńilisten oń qanat jawıngerleri, ásirese, Jálaliddinniń jawdıń shep qanatınan kúshli soqqı beriwi ǵana saqlap qaladı. Quyash batıw menen eki qarsılas erteńgi kún sawashtı dawam ettiriw niyetinde óz poziciyalarına qaytadı. Mongollar túnde óz lagerin mıńlap ot jaǵıp qaldırǵan halda taslap, úlken tezlikte sheginiwge. májbúr boladı. Usı sawashtıń ózinde Aq Jalaliddinniń qansheli sheber áskeriy jolbasshı ekenligin kóriwge boladı. Xorezmshah Aláwiddin Muxammed qaytıs bolǵannan soń Jalaliddin óz inileri Uzlakshah hámde Aqshahlar menen ákesin jerlegennen keyin jetpis adamı menen tuwrıdan-tuwrı Úrgenishke, yaǵnıy Gúrganishke keledi. Tez arada oǵan Xojent hákimi Temur Malik hám basqa da erkinlikti súyiwshi adamlar kelip qosıladı. Xalıq Jalaliddin Manguberdini quwanısh hám úlken úmit penen kútip aladı. Biraq inisi Ozlak shah hám onıń tárepdarları, sonıń ishinde Qutluq xan oǵan qarsı til biriktirip atırǵanınan xabar tapqannan keyin, bunday jaǵdayda mongollarǵa qarsı gúresiw múmkin emesligin túsingen Jalaliddin úsh júz adamı menen jasırın túrde paytaxttan shıǵıp ketedi. Jallanıdı on altı kún ishinde Xorezmnen Xorasan jerlerindegi Nisa Qorǵanı átirapına jetip keledi. Shıńǵıs xan Xorezmshah ullarınıń Xorezmge qaytqanlıǵınan xabar tapqannan keyin olardıń Xorasanǵa sheginiw múmkinligin esapqa alıp Xorasannıń xár jerinde buqqılar qoyadı. Jalaliddin Nisa janında óziniń úsh júz áskeri menen mongollardıń jeti júz adamlıq buqqıdaǵı otryadın qıyratıp taslaydı. Bul jeńis mongollardıń ápsanalıq kúsh-qúdireti, jeńilmesligi haqqındaǵı gáp-sózlerge shek qoyadı. Jalaliddinniń abırayı kóterilip, xalıq arasında jeńiske bolǵan isenim bekkemlenedi. Usınday bir jaǵdayda Jalaliddinniń inileri Uzlakshah hámde Aqshahlar sasqalaqlap, Jalaliddinniń izinen Xorasanǵa ketedi. Olar mongollardıń kishi otryadı ústinen jeńiske erisip, bul jeńiske júdá úlken itibar berip jiberedi. Sonnan keyin qáterjemlikke hám ash-áshretke berilip, Xorasannıń Xabushan qalası janında mongollarǵa qarsı náwbettegi gúreste qolǵa túsip óltiriledi. Mongollar óltirilgen shahzadalardıń basların kórgizbeli túrde belgili waqt Xorasanda alıp júredi. Jalaliddinniń jáne bir inisi Irak sherleriniń nayıbı Rukniddin Gursanchi Derviler oǵan aqıl parsan xám de kórkemlikte teń joq dep táriyp bergen. Irannıń Ustonabad qorǵanında Altay mongollarǵa qarsı gúrez salıp barıp mártlershe qaza tabadı. Qorǵan alınǵannan keyin Rukniddindi Taymas Noyan nıń aldına alıp keledi. Noyan oǵan dizze búgiwdi buyıradı. Rukniddin onnan bas tartqan xám azaplı ólimge húkim etilgen. Jálaliddinniń basqa bir inisi bir waqıtları Kirman, Mákran, jerleriniń nayıbı Ǵıyasıddin Pirshah Irannıń Kirman wálayatında turaqlı qalıp, ózin sultan dep járiyalaydı. Keyinirek Ǵıyasıddin Pirshah Jálaliddinge Iran jerlerindegi gúreslerinde belgili dárejede járdem beredi. Jálaliddin bolsa bul waqıtta Nishapurǵa jetip keledi. Bir ay dawamında mongollarǵa qarsı gúresiw maqsetinde barlıq ámir, sárkardalarǵa, ásker jıynaw haqqında múrájat etedi. Mongollar onıń bul iskerliginen xabardar bolǵanlıǵın bilgennen keyin Zavzon, yaǵnıy Nishapur hámde Xirat aralıǵındaǵı rayonda Al-Qahra qorǵanına kelip ornalasadı. Biraq bul waqıtta jergilikli nayıp hákimler Jálaleddinniń átirapında birlese almadı. Ele jeterli kúshke iye bolmaǵan Jálaleddin qorǵanda uzaq turıw qáwipli ekenin túsinip, Ǵazna tárepke jol aladı. Al Shıńǵıs xan bolsa bul waqıtta úlken ásker menen Xorasanǵa izinen kiyatır edi. Jalaliddin Ǵaznaǵa jetpesten, jaqın arada Gerat xákimi xámde qaynatası bolǵan Amin Málik penen ushırasadı xám olar birgelikte Qandahar qorǵanın qamal etip atırǵan mongollarǵa qarsı júris etedi. Jalaliddin bul gúreste áskeriy ilim tariyxında birinshi márte piyada oqjayshılardı mongollardıń atlı áskerlerine qarsı qoyadı. Yaǵnıy inglizler keyin ala bul áskeriy usılǵa joqarı baha beredi hám bir mıń úsh júz qırq altınsha jılı ózleriniń Kresi janındaǵı belgili sawashlarında onnan paydalanadı. Tosattan bolǵan hújim sebepli mongol áskerleri soqqıǵa shıdam bere almaydı. Úsh kúnlik sawashtan soń mongollar jeńilip, Jalaliddin basqınshılıǵındaǵı kúshler basqınshılardıń derlik barlıǵın qılıshtan ótkeredi. Jalaliddin jeńiske erisedi hám ol Ǵazna tárepke qaray jol aladı. Bir mıń eki júz jigirma birinshi jılı Ǵaznaǵa kirip keledi hám dereklerde atap ótiliwinshe xalıq Jalaliddindi úlken saltanat penen kútip aladı. Qala tap Hayt bayramınday shadlıq-quwanıshqa toladı dep táriyplenedi. Jáne de Ǵaznada Jalaliddin xızmetinde Sayfiddin Irǵaq al-Xalajiy, jáne de Balx hákimi Azam Malik, awǵan qáwimleri sárdarı Muzaffar Malik hám de Qarluqlar basshısı Al-Hasan Qarluq óz áskerleri menen qosıladı. Jam áskerlerdiń sanı tariyxshılardıń xabarına qaraǵanda toqsan bir jigirma mıń adamdı quraǵan jáne de Shıńǵıs xan Jalaliddinniń kúsh-qudrati artıp baratırǵanınan qáwipsireydi hám mongollar onnan Kandaxarda soqqıǵa ushıraǵanlıǵınan ǵázeplenip Noyan Shekixutu basshılıǵındaǵı áskerlerdi onıń ústine jiberedi jáne de ol bir mıń eki júz jigirma birinshi jıldıń gúzinde Jalaliddin jerlerine jaqınlasıp kele baslaydı. Bul waqıtta mongollardıń Tekichuk hámde Malgor basshılıǵındaǵı aldınǵı toparı Charikordan arqaraqtaǵı Valion qorǵanınan qamal etiwdi baslaǵan edi. Sonday-aq, Jalaliddin bir hújimniń ózinde mongollardı soqqı menen jeńiwge erisedi. Bul sawashta mongollardıń mıńnan artıq adamı qaytıs boladı hámde kóplegen tariyxshılar, sonıń ishinde Ibn al-Asir, Juvayni, Rashiddin bul sawashqa joqarı dárejede baha berip ótedi. Jalaliddinniń mongollarǵa qarsı áhmiyetli sawashlarınan biri bir mıń eki júz jigirma birinshi jıldıń gúzinde Arqa Afǵanstannıń Lagar dáryası boyındaǵı Parwan dalası janında bolıp ótedi. Parwan dalasındaǵı sawashtı mongol láshkerine Shıńǵısxannıń ógey inisi bas jasawıl Shiki Xotuxu Noyan, basshılıq etedi. Mongollar áskeri Valionda jeńilip shegingen jawıngerler menen birlesip sultanǵa qarsı sawashqa kiredi. Mongollarǵa qarsı birlesken áskerge Jalaliddinniń ózi áskerbaslıq etip, oń qanatqa Amin Malik, shep qanatqa bolsa Sayfiddin Irqaq basshılıq etedi. Sawash úsh kún dawam etip, onda sultan Jalaliddin mongollardı tań qaldırǵan usıldı qollanadı. Sultan jawıngerlerge attan túsip, at júwenin bellerine baylap alǵan jaǵdayda piyada sawash etiwge buyrıq berdi. Sawashtıń birinshi kúni mongol áskeri tiykarınan Amin Malik basshılıq etken Jalaliddinniń áskeriniń eń kúshli bólimi esaplanǵan oń qanatqa qattı, hújimler shólkemlestiredi. Biraq Jalaliddin oń qanatqa óz waqtında jibergen járdem kúshleri mongollardı sheginiwge májbúr etedi. Birinshi kúni mongol láshkerleri ádewir shıǵın kóredi. Erteńine Sheki Xutuxudıń buyrıǵı boyınsha hár bir mongol áskeriniń artına kiyizden islengen jasalma quwırshaq túlip otırǵızıladı. Bul arqalı Sheki Xutuxu mongollar láshkerine járdem kúshleri jetip kelgendey kórinis payda etip, sultan áskerlerine ǵalawt salıwdı maqset etken edi. Biraq buǵan isenbewdi usınıs etip Jalaliddin óz áskerleriniń ruwxın kótergen. Sawashtıń sheshiwshi úshinshi kúni mongol áskeri tiykarınan hújimlerin Sayfiddin Irǵaq komandirlik etip atırǵan Shiypqanatqa qaratadı. Biraq Sayfiddin Irǵaq áskeri piyada oq-jaydan oq atıp mongollardı sheginiwge májbúr etedi hám atqa minip dushpandı quwıp baradı. Mongol áskeri Sayfuddin Irǵaq aldındaǵı bes júz jawıngerdi óltirip, qarsı hújimge ótedi. Sol waqıtta ásker orayınan Sultan Jalaliddin hújim etip, mongol áskerin sheginiwge májbúr etedi. Parwan sawashı mongollardıń tolıq jeńiliwi menen tamamlanıp, Shiki Xutuxu áskerleriniń derlik yarımınan ayırıladı hám qalǵan ásker menen Shıńǵısxannıń aldına zorǵa qashıwǵa úlgeredi. Párwan janındaǵı Sawa, Shımaurınaqr hámde Xorasan xalqı ushın júdá úlken dárejede áhmiyetke iye boladı. Usı waqıtqa shekem mongollardıń iláhiy, jeńilmes kúsh-qúdirette iye ekenligi haqqındaǵı gáp-sózlerge, ápsanalarǵa bul sawash penen pútkilley shek qoyıladı. Jálaliddinniń jeńisinen Máwrınaqr hámde Xorasan xalıqlarınıń ruwxı kóteriledi. Jeńis tásirinde Sarraxs, Márux, Kerat hámde basqa da Xorasan, qalalarında mongol basqınshılarına qarsılı xalıq kóterisleri de bolıp ótedi. Buxarada bas kótergen xalıq bolsa mongollardı belgili waqıtqa shekem qısıp shıǵarıwǵa erisedi. Jáne de Shıńǵısxan Jálaliddinniń kúsheyip barıwı, onıń xalıq massası tárepinen qollap-quwatlanıwı mongollar basıp alınǵan jerler ushın qanshelli qáwip tuwdırǵanın jaqsı túsinip turǵan edi. Sol sebepli jeke ózi Jálaliddindi qalay bolmasın, Jeńiw maqsetinde asıǵıslıq penen úlken áskerge basshılıq etip Qubladárepke qaray jol aladı. Jalaliddinniń áskeri Párwan sawashınan keyin úlken oljanı qolǵa kirgizgen edi. Usı oljanı bólistiriw waqtında Jalaliddinniń eki sárkardası Amin Malik hámde Sayfiddin Irǵaq arasında kelispewshilik payda boladı. Kelispewshilik nátiyjesinde Sayfiddin Irǵaq hám onnan keyin basqalar da áskerden ajıralıp shıǵıp ketedi. Jálaleddinniń áskerleri salıstırmal túrde azayıp onıń ózi qıyın ahwalda qaladı. Jálaleddinniń onı taslap ketken sarkardalarǵa qayta awqam dúziw, dushpanǵa qarsı birgelikte gúres alıp barıw haqqındaǵı múrájatları nátiyjesiz boladı. Jálaleddin ishek awırıwı keseligine duwshar bolıp atırǵan waqıtta mongollardıń aldınǵı toparı Gardizge, Ǵaznadan eliw kilometr shıǵısta jaylasqan qalaǵa ornalasqanlıǵınan xabardar boladı. Ásker bas keselligine qaramastan Gardizdegi mongol áskerlerine tosattan soqqı berip, mongol otryadın jeńiliske ushıratadı. Ol Shıńǵısxanǵa qarsı az sanlı áskerler menen gúrese almaytuǵın túsinedi hám Sind, yaǵnıy Hind dáryası boyına shekiniwge qarar etedi. San jaǵınan bir neshe ese kóp dushpan menen júzbe-júz duslasıwdı maqul kórmegen Jalaliddin Sind dáryası tárepke at qozǵaydı hám ol jerge jetkende onı taslap ketken ámirler menen qayta qosılıp Shıńǵısxanǵa qarsı sawashqa kiriwge qarar etedi. Biraq onıń bul rejeleri ámelge aspaydı. Ǵaznadan shıǵıp ketiw waqtında Jalaliddin kesel bolıp qaladı. Bir neshe kúnnen soń sawaladı. Biraq bunnan soń Shaxabiddin Nasawidiń atap ótiwinshe, Gardes qalasında irkilgen mongollardıń aldınǵı bólimine túnde tosattan hújim etedi. Dushpannıń janına júyrik atlar ara kiredi. Sind dáryası jaǵasına qaytqan Jalaliddin keship ótiw ushın qayıqlardı tayarlawǵa, ketip qalǵan bólimlerdi qaytarıwǵa jan-tánı menen kirisetip, biraq bul islerdiń ámelge asıwına jaw tosqınlıq etedi. Aqırında bir mıń eki júz jigirma birinshi jıldıń jigirma besinshi noyabr, piyshembi kúni, hijiriy jıl menen esaplaǵanda altı júz on segizinshi jılı Sind dáryası boyında úsh kún dawam etken sheshiwshi sawash baslanadı. Yaǵnıy bir qatar orta ásir musılman tariyxshılarınıń atap ótiwinshe, bunday qanlı, keskin hám qáwipli sawash tariyxta júz bermegen edi. Jalaleddin xámde onıń áskerleri misli kórilmegen dárejede sawashta batırlıq kórsetedi, sonday-aq, selde jetip kelgen Shıńǵıs xan dáslep sultannıń Orxan basshılıq etken áryergarına, yaǵnıy Arxa bólimine hújim etedi hám onı joq etip taslaydı. Dereklerdiń maǵlıwmat beriwinshe, Shıńǵıs xan menen birge Úrgensh basıp alınǵannan keyin oǵan qosılǵan Oktay xámde Shaǵataylar da urıssa qatnasadı. Jalaliddin áskeriniń orayında ózi basshılıq etedi hám oń qanatta bolsa Amin Malik basshılıǵındaǵı qanlı jawıngerler qoyıladı. Sultannıń ózi dáslep mongollar tınımsız hújim etip atırǵan oń qanatqa, sońınan bolsa shep qanatqa ótip, olarǵa járdem beredi. Jalaliddin Manguberdi Shıńǵısxan áskerinen úsh ese az bolǵan óz áskerin yarım ay formasında sapqa dizedi. Áskerdiń oń qanatın Sultan taw etegine jaylastırǵan halda Shep qanattı Sind jaǵasına jaylastıradı. Nátiyjede mongollardıń xorezmlilerdi qorshawǵa alıwınıń aldı alınadı. Jıńǵıs xan da áskerin úsh qolǵa bólip dushpanǵa qarsı baǵdarlaydı. Biraq Jalaliddinniń áskerleri oq atıp olardı sheginiwge májbúr etedi. Mongollardıń ekinshi hújimi de Jalaliddin tárepinen ańsat saplastırıp mongollardıń jalǵan sheginiwi arqalı dushpandı alǵa itermelep olardı Qanatlardan qorshap alıwǵa urınıwın aldınnan bilgen Jálaliddin shekingen mongol áskerin qastan quwǵınlamaydı. Eki sátsiz hújimnen soń Shıńǵıs xan tiykarǵı kúshlerdi Sultan Jálaliddin áskerleriniń qanatına taslaydı. Nátiyjede Jálaliddinniń ashıq sawashqa kiriwden basqa ilajı qalmaydı. Bunnan keyin Sultan Jálaliddinniń san jaǵınan úsh-tórt ese kóp áskerge iye bolǵan Shıńǵıs xan, Jarasqan orayına hújim etedi hám onı eki bólekke bólip jiberedi. Jaw qashıwǵa tayarlanadı, biraq on mıń adamlıq mongol jawıngerlerinen ibarat batırlar yaki Keshik dep atalıwshı Bala Noyan basshılıǵındaǵı arnawlı bólim xorezmlilerdiń jolın tosadı. Bul áskeriy bólim Qıtaydan Iranǵa shekemgi joldı basıp ótip, ele, bir márte de sawashqa kirgizilmegen edi. Bul bólim dáslep Amin Malik qolbasshılıǵındaǵı Oń qanattı qıyratadı hám onı Jalaliddin úlken mártlik penen urıs batırǵan orayǵa shekem quwıp baradı. Xorezmlilerdiń sol qanatı da dushpan hújimine tótepki bere almaydı. Jalaliddinniń qıyın áhwalın kórgen Shıńǵısxan qalay bolmasın, Sultandı tiriley qolǵa alıwǵa buyrıq beredi. Dushpan sultandı ortaǵa aladı, apatshılıq sheńberi barǵan sayın tarayıp baradı. Jalaliddin bolsa ózin qolǵa kirgiziwge umtılǵan mongol áskerleri qorshawın tek jeke batırlıǵı sebepli jarıp shıǵıp Sind dáryası boyına jetip keliwge erisedi. Dereklerdiń gúwalıq beriwinshe dárya boyında onı anası Aysheshek hám de háremdegi basqa hayallar kútip turǵan edi. Sonday-aq, bul sawashtan ruwxıy hám de fizikalıq jaqtan ezilgen Jalaliddinge olar Alla atı menen Sennen jalbarınıp soraymız, bizlerdi óltir hám ustarizde tutqınǵa túsiwden qutqar, dep múrájat etedi. Jálaliddin barlıq hárem-hayalların suwǵa shóktiriwdi kórsetpe beriwden basqa ilaj qalmaydı. Nasawiy bul waqıyanı bul kóz kórip qulaq esitpegen baxıtsızlıq, awır qayǵı edi, dep jazǵan edi. Jálaliddinniń atı menen suwǵa sekirip, dáryanıń arǵı jaǵası Hindistan tárepke júzip ótedi. Bir mıń eki júz jigirma birinshi jıldıń báhár ayında Jalaliddin mongollarǵa qarsı gúreske bel baylap, olarǵa bir neshe márte qaqsatqısh soqqı beredi hám bunnan keyin Ǵazna jaqınında Kabul dáryası boyındaǵı Párwan dalasında Shıńǵısxannıń sheber sárkardalarınan biri Sheyxi Xotuxu Noyan basshılıǵındaǵı qırq bes mıńlıq mongol áskerleri ústinen jeńiske erisedi. Sawash nátiyjesinde qolǵa kiritilgen úlken oljalardı bólistiriw barısında Jalalıddin láshkeribasıları qanlı qıpshaqlardan, esińizde bolsa Turkan xatun da mine usı ruwdan bolǵan edi, Amin Malik túrkmenler jolbasshısı Sayfiddin Irǵaq penen qımbat bahalı arab atın talasıp qaladı. Yaǵnıy, a oljalar arasında eń siyrek ushırasatuǵın úles at esaplanǵan edi, atlar násiline hám sulıwlıǵına qarap bir neshe mıń tillaǵa bahalanǵan sol dáwirde. Tartıs waqtında qızıp ketken Amin Malik Sayfuddin ırǵaqtıń basına qamshı menen uradı hám Jalaliddin bolsa Amin Malikti bul isi ushın jazalamaydı. Amin Malik Jalaliddinniń qaynatası edi hám bálkim Ámin Máliktiń jazalanbaǵanına da usı sebep bolǵan bolıwı múmkin degen shamalawlar bar. Bul namısqa shıday almaǵan hám qattı renjigen Sayfiddin ırǵaq Azam Málik hám onıń jaqınları bolǵan láshkerbasılar Muzaffar Máliklerdi alıp Jalaliddinniń áskerlerin tárk etedi. Bunıń nátiyjesinde Xorezmshaxtıń áskerleri yarımǵa deyin qısqarıp qaladı, tınıshları arqalı Jalaliddinniń ishki mashqalalarınan dushpanlar da xabardar boladı. Shıńǵısxan Sultan áskerleriniń qayta birlesiwi yamasa olardıń qashıp ketiwine jol qoymau ushın bir xáptelik joldı eki kúnde basıp ótetuǵın dárejede tezlik penen quwa baslaydı. Jaǵdaydı durıs bahalaǵan Jalaliddin bolsa tezlik penen Hindistanǵa ótip ketiw xámde ol jerden ózin tiklegen xalda Shıńǵısxanǵa qarsı hújimdi shólkemlestiriw ushın Sind dáryası tárepke asıǵadı. Bir mıń eki júz jigirma birinshi jıldıń jigirma tórtinshi noyabrinde Jalaliddin Sind dáryasına jaqın kelgende Shıńǵıs xan oǵan jet baladı xám ortada aytıw múmkin bolsa, on úshinshi ásirdiń eń ataqlı áz sawashı Júzber edi. Sawashta musılmanlardıń áskerleriniń orayına basshılıq etken Jalaliddinniń armiyası ózinen bir neshe ese kóp bolǵan mongollar bólimin qıyratıp taslaydı. Biraq Shıńǵıs xannıń búkkide turǵan on mıń artıqsha áskerleri sawashqa kirisiwi menen Sawashtıń jeńisi mongollar tárepine ózger edi. Shıńǵıs xannıń awısıq áskerleri keshik dep atalıp, olar tájiriybeli qolbasshılardan dúzilgen. Shıńǵıs xan júdá zárúr jaǵdaylarda ǵana olardı sawashqa taslaǵan. Qorshawǵa alınǵan Jálaliddin yarım kún dawamında mongollar menen alısadı. Onıń eki atı isten shıqqannan keyin úzeńgishler, yaǵnıy húkimdar atın jeteklep júriwshi húkimdarlardıń úzeńgisi iyesi awsıqtaǵı atların alıp keledi. Usı atqa mingen Jalaliddin qorshap alıwshılardıń salıstırmalı hálsiz kórgen dárya tárepine at salıp ol jerdi jarıp shıǵadı. Hárem áhlin de Shıńǵısxan qolına túspeu ushın dáryaǵa baǵdarlaydı. Ózi bolsa Sadıq atı menen birge on segiz-jigirma metrlik jardan dáryaǵa sekiredi. Shıńǵısxan bolsa Jalaliddinniń izinen jaydan oq atpaqshı bolǵanlardı toqtatıp, onıń batırlıǵına tań qaladı. Usı waqıtlarǵa shekem Shıńǵısxan bunday qarsılasqa dushp kelmegen edi. Qısqası, oljalar arasındaǵı bir qımbat bahalı at sárkardalar arasındaǵı qarama-qarsılıqtı keltirip shıǵarıp, pútkil mámleket, pútkil xalıq táǵdiri sheshilgen payıtta Jálaliddin imkaniyatların azaytıp, onıń kúshlerin xálsiretti. Kúshlerdiń teń emesligi Jálaliddinniń Shıńǵısxan qorshawında belgili waqıt qalıwına sebep boldı. Ekinshi at bolsa onı dushpan qolınan qutqarıp, dáryanıń. arǵı jaǵasına alıp ótti. Dereklerdiń guwalıq beriwinshe, sol waqıttan baslap Jálaliddin usı attı Aziz dep minbesinen jáne bes jıl, yaǵnıy bir mıń eki júz jigirma altınsha jıl óz ájeli menen ólgenshe ózi menen alıp júredi. Házirgi Gruziya paytaxtı Tbilisiydi iyelew barısında at ólgen edi. Sonıń ushın da qádimgi hám orta ásir ullı sárkardalarınıń yarım batırlıǵın olardıń atları menen baylanıstırıw orınla, dep jazadı abıraylı professor Akbar Zaminov óziniń Orta ásir tariyxıy shaxslar ómiriniń ayırım belgisiz betleri kitabında. Atap ótiw orınlı, Jalaliddinniń hár qanday jaǵdayda da ózin joǵaltpaytuǵını, onıń batırlıǵına hám polatday erik ıqrarına Shıńǵıs xan da tán beredi. Tariyxshılardan Juvayniy, Rashiddin hám de basqalardıń jazıwlarına qaraǵanda Jalaliddinniń batırlıǵına tań qalǵan Shıńǵıs xan óz ullarına qarata Atanıń tek usınday ulı bolıwı kerek, Ol otlı sawash maydanınan ózin qutqarıp, apatlı iyrimnen qutılıw jaǵasına shıqtı ma, onnan ele ullı isler, táshwishler hám de qıyametli kóterilisler keledi deydi hám onıń izinen quwıwdı qadaǵan etedi. Sen dáryası boyındaǵı sawashtan soń Shıńǵıs xan úsh ay dawamında Jálaliddinniń armiyasınan óz waqtında ajıralıp ketken sarkardalar qorǵanların qolǵa alıp olardı joq qılıw menen bánt bolǵan. Waqıt ótiw menen gúlxanlardıń jalını sónedi, kartalardıń shegaraları ózgeredi, atamalar gúńgirtlenedi, biraq olardıń ayırımları estelik bolatın qayrawdı dawam etedi. Jaloliddin Mangúberdiniń atı da mine usınday iz benen tariyxta qaldı. Ol tek ǵana tariyxta emes, búgingi kúnge de óziniń sayası menen, mártligi, ar-namısı hám hújdanı menen búgingi kún insanlarına órnek bola alatuın dárejede qaldı. Búgingi sanımız Jaloliddin Mańǵuberdi hám onıń jeńilmes batırlıqları haqqında boldı. Eger búgingi san sizge unaǵan bolsa, layk basıń, kommentariy jazıń hám doslarıńızǵa tarqatıp qoyıwdı umıtpań. Keyingi sanlarda siz soraǵan hám siz kútken temalarda kóriskenshe, salamat bolıń!